Jo ech begréiss iech da zréck, Zéi méi klengen Opening wéi soss. Den 19 Juni sollt déi Box erauskommen, ech presentéieren iech d'First Partner Illustration Collection Serie Nummer 2. Se sollt erauskommen, se ass bei ville Plazen erauskomm, jo mir wësse jo vun der Serie One, ech kann iech e Kal weisen, hei passt op, do gesitt der et, do ass en, de Boy Pikachu, also déi do hu mer alleguer eis gesnackt, op der Reiefolg no chronologesch opgemaach, déi mer da krut, an hei gesitt der et elo gläich an der Box. Jo, maache mer dann weider op. Mir gesi sech op Episode 2. Wäert natierlech nach Favorizéien, mee ech erwaarde mer net ze vill. Mir haten d'lescht Kéier déi grouss Chance, de Lars hat bei eis Generatioun Eent gezunn, du hunn ech dem Lars Kaarte ginn, du huet de Lars seng Këscht opgemaach doheem, du huet de Lars Generatioun Eent gezunn, huet de seng Kaarte erëm zréckginn. Also da mierkt der, dës Kemer si méi kleng bei Team Lëtzebuerg, wéi dat ech do jo collecten. Hir ass déi dann nach kengem Binder, well ech wëll déi do elo Am September an den neie Beiner fir 30 Joer Anniversary sinn dat déi éischt Säiten. Well Dir gesitt jo hei iwwerall och déi 30 Logo-Dénger. Also géiere fir mech dozou. Natierlech si se net an dem Set dra, wat am September erauskënnt. An awer als gudde Start, als gudden Intro fir herno dann alleguer, wéi gesot, déi do drop ze maachen. Ähm, dräi kréie mer haut hei eraus. Also gesitt eng First Part Illustration Collection, déi am 19. Juni erauskomm ass. Dräi Promokaarte sinn an eeno Pak. Dee Pak geet och hei zu 30, 40 Euro scho eraus. Ee Sticker-Sheet, wou mer se all gär eng Kéier drop hunn. An zwee Booster mat Perfect Order a Cast Rising, déi déi Zäit erauskomm sinn, ass jo de Welt Park kënne lo schonn ee Mount méi spéit eraus. 13 Years of First Partner Pokémon, Every Pokémon Trainer Journeys begins with First Partner, Loyal Friend, Who's Friends by your side, Two Tick, and dat ass de Stéck an den, dat passt jo bei mech. Relive your own adventure and celebrate the bond between trainer and Pokémon with booster packs containing three of nine illustrational Pokémon promo cards consisting of Beloved,

Dat hunn ech ëm erzielt. Voilà, dat do kréie mer och als Logo drop. Ech géif soen, ja, am Geschäft äh, kritt een se beim Reservoir, wéi gesot, hei beim Sapperpreservoir. Et kritt een se fir e faire Präis vu 25, 30 Euro, wat jo am Fong ass. A wann der dann an d'Facebook-Gruppe sou kuckt ronderëm, ja, ech soen emol einfach op Lëtzebuergesch sinn dat der Resektträger. Déi verkaaft se da fir 6 vun de Zuckerschock vun 100 Euro, wat awer wierklech gefrechheet ass. Mir haten iwwregens och, voilà, lass Zuckerschock gutt gi, mir haten iwwregens och op eisem Gameland ware se present, mir hunn den Tombola ëmmer da säi Won eng Kéier gestallt. A wann ee wierklech weess, wat do och fir Kaarte mat dra sinn, hei en Zuckerschock vun 100 Euro, déi dräi Mann méi erausginn, hei gesi mer et fir d'éischt hei. Et ass erëm fir de Luc, wann en eng Kéier laanscht kënnt, déi do kritt en da vu mir fir. op der Aarbecht op säi Spind opzepäschen, dat kär Schaut am Glück gesot. An da maache mer hei ganz plastikméisseg schützeg an Grenze gehalen. Ech fannen et och e bësse gutt, datt dat manner gëtt. Jo, hei maache mer zum Schluss op. Maachen e bëssen aneschters wéi de Luc, wéi de Last Left Pilote. Mer maache fir d'éischt hei Parts Rising a Perfect Order der Chronologie op. Wéi gesot mat zwee Päck. Jo, starte mer elo hei eran. Ech erwaarde mer do net vill. gesot och die Box kri kein Code gehabt da gesit dat hun och bessen ofge geschafft wie gesot hat klärt an Molly hei an da gi ech so lemer lass mat engem Nues fest Navy den Zemer haut eventuell och wie wees ass dat fäit um ech lewe einfach so ennert Start wat dem haut zeien Scorpio also op mein favorite Scorpion Ziel Barbakel. Wat déi Kate. Rosa den Carriage mat hat mer mam Lars zesummen am Full Art gezunn. Come and we. Aber Wackel am Reverse an eng kleng Telepathic Energy an ja bessen sad dat do. Mee wee wees vläit ass dat d'Omen, vläit zéie mer jo en Orasis. Eescht dach wee mer jo scho mol. Hehe. Kuck mer dann hei Chaos Rising, do ginn jo

Äh, deen hätt den ähm, de Kai vum Discord hätt deen nach gezünn. Hätt dee gebraucht, mee hey, et ass en Hit, fir zwee Päck ass dat zimmlech staark. Starterméisseg hu mer hei e bësse gezünn, ech leeën se awer nochmol op d'Säit. An dann awer elo zesummen hei de Showdown, fir se dat iwwerhaupt alle go hei seet op. E klenge Päck mat dräi Päck, an dann ass den de Päck schon äh, de, de Video schon riwwer, wéi gesot ganz klengen Opening. Mësst sech och vill aneschters op. An dann kucke mer, wéi eng Generatioun ass et. Tada! Voilà, mir hunn dann hei den Trophy. Ass och eng 1000 Euro Kaart, sou ech am Geck. Da gëss et hei de Charizard, da gëss et de Pikachu erëm drop. Dann hu mer nach de Scorbunny. Dovun hu mer och hei ganz vill. Also Dir mierkt och einfach déi Elementer, déi mer lech Kéier net allze vill ugeschwat hunn. Hei ass ewech Satoshi d'Arena Orgel vu deemools, vun der Generatioun 8. De Skull Bunny, aus der Galerie den Amon Sobelham am Tuerm. Hei ass nach Swerdens Shield Era an och den, den Taxi soen ech am Gag an der Rear Eech. Dat Wichtegst hei nach déi wonnerschéi Codegrad. Also d'Nummer déi do gezunn, Generatioun 8, ass natierlech och vläit net déi, déi d'Leit onbedéngt wollte gesinn, mee ech soe mol einfach dat do. dass einfach d'Chance ass 1 zu 3, mir kënnen net ëmmer déi Bescht zéien. Well natierlech huet Portmonni mir äh, méi einfach gewiescht, mir schuelen dat wat ech kréien. A wann ech awer dat do einfach ze kucken och hei mat Dynamax-Form an alles mat drop, also da kënnt man so wat der Welt déi Kaarten, egal wéi eng Generatioun dat zitt, déi sinn einfach gëllen puer gëttlech an ech feieren dat do och. Hei ass eben noch der Pokémon Center, also Pokémon Labor vun der Professorin. Also si grad hei voll an der Generatioun A dran, wat ich da kuck. Mä dat läscht e bëssen War net sou am Detail kuckt de Pocket Center hei. Also ech feieren Ido Kaarten. Ech hoff dir och, egal fir eng Generatioun. Wéi der wësst, ech wäert Ido Kaarte rem alleguer zesummen gauneren. Dat heescht ech muss nach 6 Kaarten op Cardmarket ähm, ja, bestellen. An ech sinn och clever, ech huelen allen 3 mateneen a vläit am Idealfall alleguer 6 mateneen, dat gesinn ech et. Dat war e klengen a knackegen Opening, mir ewéi gesot awer en Hit gezunn an engem BDW Deluxe. Vielleicht war keine Rede von Team Lützburg von Spieler. Schade mal. Vielleicht gab es keine 1000 Euro Karte zum Beispiel Gag, weil der Deck ist ziemlich äh, sauer. An op dieser Platz muss no gucken schon von drei Kohlkarten nicht am TCG live äh, Apps bericht die halt Karten hun mat wie gesagt, eng Box für 30 Euro die do Karten hun zusammen aber auch schon beide Wert von 30 Euro op manst von zu méi an Tendenz steigen well schon an Detail wie Japan hat einzel Köcht rauskommen wo es kann kreieren Wann er no eng ganz Sammlung wie Datei huet, dann hues du awer scho bal fir oh, 500 Euro wärt dat eng Sammlung ginn. Ech fannen et ja, dass dat hich mat mat Vorsicht ze geniessen. Sou genuch gelallt, e war motivéiert wënsch eng Stach dran hei waren. Thumbs up, Thumbs down, Winke Winke an Ciao.